U nagħtuhom importanza dawn it-talks ġewwa l-iskejjel? Ħafna. Għalfejn? Mela, l-ewwel ħaġa nibdew biex dejjem insemmi t-teknoloġija għax qiegħda tieħu over ħafna fil-ħajja tat-tfal tagħna. Il-logħob kif sar illum? Għadni ġejja minn żewġ talks illum, kelli naqra day busy ħafna, fis-sens għadni kif iltqajt ma' 105 student ġo l-Iskola Primarja taż-Żejtun. Il-feedback li nara, ġifieri, u mhux il-feedback, li jien meta nistaqsi t-tfal xi tħobbu tilagħbu, b'hiex tħobbu tilagħbu l-aktar, it-teknoloġija? Ma nafx. Immens, ma m'hemmx way oħra. Tidħol fiha llum il-ġurnata hawn dal-ħafna logħob online. Eżatt. U inti pereżempju biex tagħmel step ieħor jew biex tixtri weapons jew jien naf biex tkompli l-istage li jmiss, dak jidħol parti mil-logħob jew mhux daqshekk li inti trid pereżempju ta' età żgħira tiddependi li trid titlob pereżempju jien naf il-flus il-ġenituri tiegħek biex inti tagħmel stage ieħor. Iva. Taffettwa dik jew mhux tant? Taffettwa, taffettwa ħafna. Infatti jiena t-talks nagħmilhom studenti li għandhom tmien snin, tmienja, disa' snin. U meta nibdew nitkellmu fuq affarijiet fejn tapgradja l-logħba, fejn jidħlu l-flus, fejn jidħol il-flus, eħe, it-tfal isemmu. Ġieli jsemmu li jgħiduli, iva, jiena ngħid il-ġenituri biex jixtruli l-affarijiet, biex napgradja. Sorry, oh, kemm għax ġit ġaġi forma, mhm. kemm importanti wkoll ix kultant, pereżempju xi ħadd bħali, mhm. idaħħal l-affarijiet darba tal-viża jinnaf eh. tal-kartja, u mbagħad kemm dejjem issiba faċli, ġifieri jekk għal mod tal-kelma l-ġenituri għandhom jinnaf il-viża cards mhm. tagħhom, whatever. Qegħdin diġà saved fuq il-laptop, fuq il-kompjuter, fuq il-tablets, ara kemm iktar faċli li dawn it-tfal baqgħu għaddejjin u ma talbux permess. Ħafna. U diġà qiegħda problema. Qiegħda problema Tiziana li qegħdin niltaqgħu magħha li tfal, teenagers li qegħdin jieħdu l-credit cards tal-ġenituri tagħhom, daw just kemm idaħħlu n-number, daw darba ddaħħlu n-number, alright, mill-ewwel jidħol fis-sistema tal-gaming tagħhom, tal-logħob, u ovvjament jibqgħu jixtru, jilagħbu, l-ammont nieżel tal-ġenituri, u hawnhekk jiena nappella dejjem biex il-ġenituri joqogħdu attenti. Joqogħdu attenti anke fejn jidħlu l-credit cards tagħhom. Forsi t-tifel u t-tifla mhux qed jagħmilha b'intenzjoni ħażina, għalih mhix intenzjoni ħażina għax għalih irid jilgħab. Way biex ikompli jilgħab. Fhimt? Imma jekk toqgħod tqis il-problema, eħe, ħa tiġi problema. Mhux hekk. Dawn it-talks kemm issibu feedbacks, pereżempju tfal x'domandi jsaqsu? Eżempju, meta inti tmur titkellem fl-iskejjel. Isaqsu, isaqsu. X'inhija il-main, pereżempju, question, id-domanda l-iktar li jissaqsu? Mela, it-tfal tara challenge minnhom, tgħidli kif, jibdew isaqsu ċertu affarijiet fejn jgħidli, Tfal jgħiduli nsemmilhom ċertu tip ta' logħob li mhux adattat għall-età tagħhom. Sewwa. Għax jiena dejjem ovvjament fil f'din l-awareness talk dejjem insemmu li huma għandhom jilagħbu logħob li huwa adattat għall-età tiegħu, tagħhom. Issa, ikun hemm min meta nsemmilhom ċertu logħob u jgħollu subgħajhom li jilagħbuha u jien ngħidilhom imma taf li dik għadek m'għandekx l-età tagħha. L-età biex tilgħab. U jibdew jgħidulek Imma x'qed nagħmel ħażin? Ma fiha xejn ħażin. Hekk jaħsbu, għalihom hekk jarawh il-logħob, li, eħe, m'hemm xejn ħażin. Imma infatti jħalli ħafna effett. U l-effett diġà qegħdin narawh. Qegħdin narawh anke f'ċertu behaviour, impulsivity, il-way kif jirrispondu t-tfal. It-tfal saru anke jekk ma joqogħdux attenti, u din appella wkoll lill-ġenituri li jridu joqogħdu attenti, il-ħin, jillimitaw il-ħin. Kemm qegħdin idumu jilagħbu t-tfal? Ekku. Għax jekk inti mhux se tillimita Ekku. ħa jkollok problema. Mhux se niddivja s-suġġett imma per eżempju jiena għalliema, ġifieri nara ħafna tfal. U xi kultant per eżempju nsaqs lil dawn it-tfal jaqraw. U f'daqqa waħda la da l-aċċent joħroġ b'mod indiskrivibbli, ma nafx minn fejn ġabuh. Eżatt. U fil-verità tgħid mela ara naqra l-influwenza sempliċi ta' televiżjoni jew programm pereżempju li aħna qegħdin nisimgħu ċertu aċċent. Jiġifieri kollox jaffettwa. Ma nistgħux ngħidu, imma dawk għax jaraw ħafna television. Għax inti tkun qed tara, qed jilagħbu dan il-logħob. Illum il-ġurnata hawn ħafna means and ways, pereżempju anke logħob edukattiv insibu, jiġifieri naħseb trid tiġi wkoll daqsxejn mill-kbar, mill-ġenituri illi jżommu daqsxejn, fhimt? Riedni mhux pereżempju għax, u le għax joqgħod. eżempju. Naħseb wieħed irid ikun naqra responsabbli hu wkoll. X'taħseb, Kay? L-għodwa t-tajba. Biex inkompli mal-kollega tiegħi Shirley, l-importanza qiegħda fil-kontroll u fir-responsabbiltà, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti wkoll, li t-tfal tagħna mhux ma jilgħabux, Aħna bħala fondazzjoni m'aħniex kontra li t-tfal tagħna jilagħbu. It-tfal tagħna għandu għandhom ikollhom il-ħin li li jistrieħu u li jagħmlu attività li jieħdu pjaċir jagħmluha. L-importanti hu li t-tfal tagħna ikollhom kontroll kemm ta' ħin, li jilagħbu fi bracket ta' ħin u jżommu l-kontroll ma' dak il-ħin. Issa l-importanza, l-importanti hu li l-ġenituri jżommu m'għajnejhom miftuħin biex jekk it-tifel għandu siegħa logħob fil-ġurnata ma mis-sebgħa ma jiħux l-id u l-prijorita fil-ħajja tiegħu għandha tkun dejjem l-iskola, il-ħajja soċjali, u mhux il-logħob jieħu first and foremost precedence in his life. Il-vizzju tal-logħob għandu konsegwenzi, iġorr konsegwenzi kbar miegħu. Jekk persuna għaddejja mill-vizzju, aħna rridu nżommu f'moħħna li mhux hi biss ikollha bżonn l-għajnuna, il-persuna li għaddejja mill-vizzju, imma wkoll dawk viċin, tal-persuna normalment ikunu il-partner, normalment ikunu t-tfal ukoll. Meta persuna viċin l-ivvizzjat, x'qed nirreferi għaliex ikollha bżonn l-għajnuna għaliex għax tgħaddi minn mumenti depressanti, tkun taħt xokk għaliex il-partner tiegħi waqa' f'din is-sitwazzjoni. Kontienni ngħidlu ara fiex ġabni. Dawn huma kollha reactions li persuni tal-madwar iħossu u huma wkoll ikollhom bżonn l-għajnuna. Għalhekk jiena minn hawnhekk inħeġġeġ lil kull min qed jismagħni u għaddej minn din il-problema biex iċemplu fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali li aħna nħaddnu, 1777. Hawnhekk nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll biex insemmi li ħdimna fuq websajt ġdida fuq l-istess indirizz www.rgf.org.mt. Għammilna websajt aktar attrajenti għall-għajn, aktar user friendly. Is-servizz taċ-chatline għadu hemmhekk, bottom right hand corner, tistgħu tiċċettjaw flok iċċemplu mal-istaff imħarreġ tagħna. Hemm li ngħidu wkoll li kollox Jekk ma tridx tagħti ismek tista' tibqa'. Ekku, ekku, ekku. Persuna żżomm l-anonimità kollha u aħna ħa nżommu l-kunfidenzjalità assoluta tagħna wkoll. Ekku. Semmejna biex naqbad lilkom it-tnejn iżżomm f'salt. Għax Share li tispeċjalizza iktar fuq dawn it-talks mat-tfal u mbagħad Kane jitla' iktar stages ta' adulti. Però semmejna wkoll li t-tfal jiġu affettwati jekk hemm l-ivvizzjat, pereżempju, li għandu t-tfal jew għandha t-tfal, jiġu affettwati wkoll. Imma kif? Għax xi kultant, pereżempju, t-tfal ma jifhmux x'inhu għaddej. Kif tista' tkun din? Eħe, it-tfal, kif kulħadd jaf, jixorbu ħafna. Jiġifieri jindunaw li fil-familja trid u ma tridx tkun għaddejja problema. Normalment kif jiġu affettwati t-tfal? It-tfal jiġu affettwati fl-attendenza tagħhom fl-iskola, fil-reactions tagħhom fil-ħajja soċjali mal-ħbieb tagħhom, jibdew normalment jinqatgħu għalihom. Għaliex? Għax il-missier jew l-omm il-ġenituri jkunu għaddejjin mill-problema relatata ma' vizzju, dan ma jħollx u jorbot mal-vizzju tal-logħob biss, imma kull vizzju. Ikunu mdejqin it-tfal u jkunu jridu li l-affarijiet jitjiebu u jmorru għall-aħjar. Iva, nerġa' nirrepeti, il-persuni tal-madwar l-ivvizzjat għandhom bżonn l-għajnuna wkoll. Jiġifieri jekk inti qed tħossok imdejqa, qed tagħti l-kolpa lilek innifsek, il-ħtija lilek innifsek ta' dan li qed jiġri, tinsab finanzjarjament batuta minħabba li l-partner tiegħek għaddej mill-vizzju, qed jonfoq ħafna flus fuq il-logħob, flok fl-affarijiet essenzjali għall-familja. Iva, dawn huma stejjer li nisimgħu. Ċemplu wieħed seba' seba' seba', hemmhekk hemm staff 24 siegħa lesti biex jagħtukom l-għajnuna. Aħna naħdmu id f'id ma' entitajiet oħrajn, Richmond Foundation, l-FSWS, Caritas, dejjem jiena nirrepeti u nirrepeti l-importanza kbira li nkomplu aħna l-entitajiet naħdmu id f'id biex inkomplu nwessgħu l-firxa ta' għajnuna tagħna għall-persuni li tant għandhom bżonn. U hija importanti wkoll li mhux biss l-ivvizzjat irid iċempel jew jibda hu, anzi, il-persuni tal-madwar jekk iħossu li Huma wkoll jistgħu jagħmlu xi ħaġa, għaliex le, tistgħu ċċemplu intom ukoll, issaqsu mistoqsijiet u mbagħad minn hemmhekk, pereżempju, intom tistgħu tagħtu l-gwida li suppost għax normalment sakemm qisek tieħu dak il-pass tkun bit tqila. Ekku, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli u l-aktar pass importanti. Aħna nagħrfu dan, mhux biss li persuna tinduna li għandha bżonn l-għajnuna, imma wkoll li tinduna li għandha problema. Hemm żewġ passi inizjali, żewġ passi importanti u żewġ passi diffiċli. Allura aħna sta għalina bħala ħaddiema tal-Fondazzjoni li meta nirċievu t-telefonata ninżlu għal-livell tal-persuna li tkun qiegħda ċċempel. Inħeġġeġ lil kull min qed jismagħni hemm barra biex tiddejqu xejn, L-għajnuna qiegħda hemmhekk, ċemplu. 1777 jew inkella kkuntattjawna wkoll fuq il-websajt tagħna, nerġa' nirrepeti, www.rgf.org.mt. Kemm-il darba semmejna wkoll imma biex nagħmluha ċara, mhux qed ngħidu illi inti, jien naf, għamilt imħatra żgħira jew labt xi ħaġa żgħira tal-flus. Ġifieri di hija, għalhekk tissejjaħ vizzju, hija ongoing. Ġifieri waħda kuljum, tnejn, tlieta, ġifieri. Hemmhekk taqa' vizzju, ġifieri biex. Le, le, aħna m'aħniex qegħdin hawn biex nallarmaw lin-nies. Il-Fondazzjoni mhix kontra li persuna tilgħab b'mod kreattiv u ta' divertiment. Dejjem, mhux għat-tfal tagħna biss, imma dan jgħodd għal kulħadd. Dejjem li meta nilagħbu nimxu mal-kontroll ta' ħin, speċjalment fejn jidħlu t-tfal, u mal-kontroll ta' flus fejn jidħlu l-adulti. Jekk inti, jekk persuna ta'. Għandna dan il-feature li Calamita qiegħed dejjem jagħmel, bħalissa qed nagħmlu l-kampanja dwar il-heart failure. Għandna dan il-feature li Calamita qiegħed dejjem jagħmel, bħalissa qed nagħmlu l-kampanja dwar il-heart failure, nafu li hija waħda mill-ogħla. Rata u Malta illi n-nies għandhom problemi tal-qalb u hawn imwiet ukoll li jikkawża b'hekk. Għandna dan il-promo illi sabiħ li ssegwih għaliex fih tagħlima sabiħa. Ġifieri fl-istess ħin naħseb huwa.